Ma dann fänken mer pünktlech un. Ech heeschen Iech am Numm vum Syndikat Gesondheet a Sozialwiesen häerzlech wëllkomm, léif Kollegen a Gäscht vun der Press. Ech stellen eng Kéier ganz kuerz déi Leit hei vir, fir dass Der wësst, wien hei virun Iech sëtzt, éier ech dann zum Inhalt komme vun der Presskonferenz. Mir hunn, ech fänken hei riets nieft mir un, vun Ärer Lénker de Claude Blom, Vizepresident vum Syndikat Gesondheet a Sozialwiesen, nieft mir hei den Tom Mamer, Secrétaire central adjoint vum Syndikat, dann op der Lénker nieft mir de Ben Soisson, och Adjoint, Secrétaire central adjoint vum Syndikat Gesondheet a Sozialwiesen, Dernieft dem Ben hu mer de Sandro Rinaldis, President vun der Delegatioun vu Caritas Jeunes et Familles, an ganz lénks nieft mir den Yves Philippart, Vizepresident vum Syndikat Gesondheet a Sozialwiesen. Mäin Numm ass Smail Sulic an ech sinn Zentralsekretär vum genannte Syndikat vum OGBL. Ech géif dann e puer, e bësse schwätzen elo déi nächst puer Minutten an dann wiere mer ganz frou an natierlech bereet op Är Froen ze äntweren, wann Der dann sollt hunn am Nachhinein. Also mir hunn dës Presskonferenz aberuff, am Kontext vun engem engem Skandal, enger Attack géint d'Personaldelegatioun vun der Direktioun vu Caritas Jeunes et Familles géint d'Personaldelegatioun vun deem Betrib. Mir hunn aktuell de Fall, an dat ass et zu Lëtzebuerg nach ni ginn, dat muss mer ënnersträichen, do hu mer ganz vill ronderëm gefrot bei eisen eelere Kolleegen am OGBL, et ass et nach ni ginn, datt gläichzäiteg véier Delegéierten an enger Mise à pied sinn. Dat war eng, eng, eng, dat ass eben eng, eng Attack, eng Attack, déi et zu Lëtzebuerg nach ni existéiert huet. An do soen ech net nëmmen bei eis am Syndikat, net nëmmen bei eis am soziale Secteur, mee allgemeng och am, am private Secteur, am Commerce, an der Industrie ass et dat nach net ginn. An dat ass wierklech eppes, wat, wou mir selwer iwwerrascht sinn, mat wéi enger Liichtegkeet a mat wéi enger Dreistegkeet do eng Direktioun kann esou eng Aktioun huelen. Mir wäerten Iech ganz kuerz erklären, e Kontext setzen och. Dir hutt normalerweis, hutt Der virun Iech en Ziedel leien, e klengen, klenge Resumé vun der Situatioun, e puer technesch Infoen an och eben, wat dann déi wichteg Datumer waren, déi hei an deem Kontext wichteg sinn. Mir hunn, wéi gesot, aktuell véier Delegéierten an engem bis à pied. An dat ass lassgaangen am November 2024. An ech muss nach eng Kéier éischt do domadder ufänken, erklären, dass et keen Clinch ass. Et ass net, dass mir eis hei eng Meenungsverschiddenheet hunn. Dat ass net eis Interpretatioun vun der Geschicht. Et geet hei wierklech ëm eng Attack, eng direkt Attack géint d'Delegatioun vun der Caritas Jeunes et Familles. an domat och indirekt géint d'Personal, well d'Delegatioun ass do fir d'Personal ze ënnerstëtzen, fir d'Personal ze vertrieden, a wann do d'Delegatioun attackéiert gëtt, da gëtt och d'Personal attackéiert. Fir de Kontext ze maachen, Am November 2024, am Oktober 24, pardon, do gouf et eng Reunioun wou och mir présent waren als en Haaptamtlechen, den Tom Mamer vum OGBL war présent an enger Reunioun mat der Delegatioun, mam CA vum Betrib an och mat der Direktioun, an do ass et drëms gaangen iwwert d'Stonneverdeelung vun der Delegatioun ze verhandelen, ze diskutéieren. Dat heescht, do sinn déi Parteien zesummekomm fir ze diskutéieren, ween wéi eng Stonne géif kréie fir d'Delegatioun ze maachen. Dir musst wëssen, an enger Personaldelegatioun kann ee jo Stonnen huelen, fir seng Aarbecht ze maachen. An engem Betrib ab enger gewëssener Gréisst kann een eng Fräistellung hunn. Dat heescht, do mécht den Delegéierten da 40 Stonnen Delegatioun d'Woch. An an engem Betrib wéi Caritas Jeunes et Familles hu mir d'Recht am Fong op zwee Fräigestallter, well de Betrib 700 Salariéen huet. An där Reunioun hu mir eis fest, hu mir da gesot, mir géifen eng Delegéierte fräistellen ab dem éischten November. an datt si dann net méi géif an ee Crèche schaffe goen als Educatrice, mee datt se dann ab dem éischten November géif an d'Delegatioun goen, 40 Stonnen d'Woch Aarbecht maachen als Delegéiert. Dat ass gesot ginn an der Reunioun an dat ass dann och d'Ursaach vum Problem, well dat kënnt dann, wéi soll ech soen, méi spéit kommen ech dann zu den anere Mise à pieden. Mee an der éischter Mise à pied dann hu mir, wou mir dat, ass dann d'Delegéierten, Fräigestallt ginn. Et huet de leschten Dag, pardon, et huet de leschten Dag vu senger Aarbechtszäit bei der, a senger Crèche ass et an d'Crèche gaangen, huet Kuch matgeholl fir Äddi ze soen, huet de Schlëssel ofginn vun der Crèche fir fir seng Kollegen, fir dem, wéi soll ech soen, pardon. Delegert ass an d'Crèche gaange fir senge Kolleegen Äddi ze soen, fir ze soen, ech sinn net méi hei an der Crèche, ech sinn ab nächst Woch Delegéierte 40 Stonnen d'Woch. Et huet der Chargée d'Schësselen zeréck ginn, si hu Kuchgiess. An d'Delegéiert ass déi Woch drop dann och net méi geplangt gewiescht. Dat heescht de Plang vun eiser Delegéierte war eidel, si ass an Delegatioun gaangen, si ass an d'IT gaangen, si huet do e Laptop gefrot, si huet do en Handy kritt als fräigestatten Delegierten an ass dann an de Büro gaange vun der Delegatioun an dat eng Woch, zwou Woche laang, bis se dann e Bréif krut vun der Direktioun, datt se an engem Mis à pied gesat gouf, well se net op d'Aarbecht komm ass. Dat ass de Kontext vun der éischter Mise à pied. Mir hunn dorops hin, obwuel dat eng komplett, wéi soll ech soen, eng komplett komesch Aart a Weis ass mat Delegierten ze schaffen an och mat enger komescher Aart a Weis ass mat Leit ëmzegoen, déi net schaffe kommen, wou mir eis froen, Wisou rifft dann do keen un vun der Direktioun a freet, Jo moien, wou bass du? Wisou bass de net op der Aarbecht? Wisou hunn se do 10 Deeg gewaart fir ze froen, fir ze reagéieren an den Dossier do an der Hand ze huelen an ze froen, ok do ass eng Persoun net schaffe komm, mir musse reagéieren. A si hunn dann no 10 Deeg oder no zwou Wochen hu se e Bréif geschéckt un de besoten Delegéierten an hir eng Mise à pied ginn, mam Grond, datt se net schaffe gaangen ass do wou se hätt solle schaffe goen. Mir waren erschreckt, erféiert iwwert déi Aart a Weis, wéi do virgaangen ass, well eis huet och kee kontaktéiert. Et ass jo eng gewerkschaftlech Deleguerte, si ënnersteet dem OGBL, an natierlech wiere mir do och prett gewiescht, do ze diskutéieren, ze froen, wat dann do geschitt ass. Mee do war am Fong guer kee Wëllen do vun der Direktioun, iergendeen Dialog anzegoen, iert een dann esou e Schrëtt, esou radikale Schrëtt mécht. Bon, mir hunn dann direkt Kontakt opgeholl mat der Direktioun. Mir hu no engem Dialog gefrot. Mir hunn direkt wollten deeskaléieren, dat heescht, mir waren net do fir Campagne ze maachen direkt géint de Betrib, mä mir wollten direkt deeskaléieren. Mir si bei d'Direktioun gaangen, mir hunn an enger Reunioun gefrot, datt se dat soll zréckhuelen, datt mer prett wieren ze diskutéieren, ze schwätzen, wat ee kéint maachen, fir dat dot erëm richteg ze setzen, datt et och aner Méiglechkeete wieren, wann een dann net zefridden ass mat enger Aarbecht, datt ee vläicht géint en Avertissement maachen oder vläicht Scho preventiv mat eis schwätzt, fir dat doten net mussen esou wäit kommen ze loossen. Mee do war absolut kee Wëllen do vun der Direktioun oder vun der Direktesch, fir se mam Numm ze nennen, fir do eis e Schrëtt entgéint ze kommen. Dorops hin hu mir e Pressecommuniqué geschriwwen, fir déi Saach ze denoncéieren Enn Dezember. Mir hunn dann déi normal Prozedure lancéiert bei enger Mise à pied vun engem Delegate. Mir hunn dann en Affekot ugestallt, eng juristesch Prozedur ze lancéieren, fir déi ganz Saach viru Geriicht dann unzefechten. An där, an deem Kontext vun där Unfechtung viru Geriicht, fir do viru Geriicht eis ze verteidegen am Fong, fir do déi Requête ze maachen, hu mer Zeienaussoen gebraucht, gefrot, fir an deem Dossier kënne weiderzekommen. Do waren eeben déi Delegierten, déi do an där Reunioun vum Oktober dobäi waren, wou dat gesot gouf, dass besote Persoun soll fräigestallt ginn. Déi Persounen hunn en eng Attestation testimoniale ausgefëllt, ënnerschriwwen, fir kënnen viru Geriicht auszesoen, an zwar ze soen, dass an där Reunioun gesot gouf, Jo, déi Persoun ass fräigestallt, an jo, d'Patron, ass um Courant. Wou dann de Betrib, wou dann d'Patronne, d'Direktesch, d'Direktioun gewuer gouf, datt do Leit wieren an der Reunioun, déi wéilten hir demokratescht Grondrecht ausüben, fir viru Geriicht auszesoen als Zeien, huet si decidéiert, allen dräi Leit och an d'Mise à pied ze setzen. Dat heescht, dat ass de Grond, wisou weider no där éischter Persoun och nach dräi weider Delegéierten an der Mise à pied sëtzen. Dat heescht, do ware Leit, déi hunn, déi waren Zeie vun enger Reunioun, si wollten aussoen viru Geriicht an d'Patronne huet vu sech aus decidéiert, ah du wëlls dech géint, du wëlls géint eis aussoen, du wëlls dech géint de Betrib wenden, ma da wäerts de gesinn, da setze mir sech och virun d'Dier. An dat och mam Argument, dat steet och an de Bréiwer, déi mer, déi d'Leit kruten, dass se sech deloyal verhalen hunn tëscht, vis-à-vis vun der, vum Betrib an datt een dowéinst méi kéint zesumme schaffen. A wat d'Direktesch och déi lescht Deeg nach net an der Press och net matgedeelt huet, ass, datt si gläichzäiteg och eng Plainte gemaach huet bei der Police géint all déi Leit, déi do ausgesot hu fir Falschausso. An do froe mir eis, Wee bewäert dann, ob dat eng Falschausso ass oder net? Dat, fir si schéngt dat jo, huet si dann do d'Gesetz schonn gesprach. Si huet gesot, Dir hutt Iech Ausgeschwat bei eis virun der Reunioun, Dir hutt gelunn an dofir setze mir Iech eraus. An si gëtt de Leit am Fong net d'Chance, dat viru Geriicht ze klären. Mir hunn, wou dat geschitt ass, an dat ass schonn, also da musse mir eis och, wéi soll ech soen, an deem Sënn erauszéien, mir hunn net direkt, eskaléiert a weider eskaléiert. Mir sinn net direkt op den Terrain gaangen, hunn d'Leit do opgestëppelt. Mir sinn net direkt dohinner gaangen an hu gesot, mir maachen elo Piquet, mir ginn hei un d'Press a sou weider a sou virun. Mir hunn trotz all deem, wat geschitt ass, erëm den Dialog gesicht. Mir hunn erëm versicht, d'Direktioun ze kontaktéieren. Mir hu si erreecht a mir hu gesot, Lauschter, sidd Dir Iech bewosst, wat Dir hei grad maacht? Wëllt Dir wierklech et esou wäit komme loossen? An d'Äntwert war kloer, Jo, Dat dote wëlle mir maachen. Mir kënnen nëmme méi mat deene Leit zesummen schaffen. Jo, mir wäerten déi Mise à pieden esou bäibehalen. A réischt dodrop hin, nodeem si refuséiert huet, mat eis weider ze schwätzen, mat eis ze dialogéieren, mat eis dat Ganzt ze deeskaléieren, hu mir gesot, Dat doten ass eng absolut Frechheet. Dat heiten ass bewosst gemaach ginn, fir d'Delegatioun ze schwächen, d'Delegatioun auserneenzehuelen an déi eenzel Leit wierklech mat där penaler Plainte iwwer Joren do wierklech ze blockéieren. Si huet och gesot am Radio de Moien, datt bei enger Mise à pied d'Deleguerte d'Pai halen. Dat ass falsch. An enger Mise à pied halen d'Deleguerte just dräi Méint Pai an dono si se ouni Pai do. Dat decidéiert normalerweis e Riichter oder eng Riichterin. An ze soen, datt déi Leit einfach elo esou entlooss goufen oder fräigestallt goufen an elo doheem sëtze mat enger Pai, dat ass falsch. Dat heescht, mir hunn do eng Situatioun, wou de Moment véier Leit an enger Mise à pied sëtzen, déi éischt Promille mat Pai an dono näischt méi. Gläichzäiteg ass de Grond jo, also ech muss et eng Kéier widderhuelen, de Grond dofir ass, datt se wollte viru Geriicht aussoen als Zeien iwwert dat, wat se héieren haten an enger Reunioun. An do huet d'Directrice gesot, Net mat mir. Wat an deem Kontext och dann wichteg ass, mir hunn, wéi gesot, versicht ze dialogéieren, mir hunn de Kontakt gesicht, si huet refuséiert a réischt dann si mer bei d'Personal gaangen, réischt dann hu mir gesot, da musse mer d'Leit informéieren, da gi mer op den Terrain an da musse mer mat de Leit schwätzen an d'Leit informéieren, wisou da keng Delegatioun do ass, wisou dann am Fong keen do ass, deen si ka beroden. An dann hu mer déi lescht Woch ugefaange wierklech den Tour ze maache vun all de Site vun der Caritas Jeunes et Familles, dat sinn der e puer, iwwer 40 wann ech recht lieren, uechter d'Land. A mir hu mat ganz vill Leit geschwat. Mir hu mat mam Personal geschwat an de Maison Relaisen, an de Crèchen, an de Foyeren, mat net nëmme mir Haaptamtlecher, mee mat anere Kolleegen aus aneren Delegatiounen si mer duerch d'Land gefuer, fir d'Leit ze sensibiliséieren. Dir hutt den Trakt och gelies, deen do och, deen d'Directrice och weider geschéckt huet un all d'Personal, wou mir am Fong d'Situatioun erklären. An d'Echoen waren am Fong zimlech eesäiteg, an zwar ass et, Net esou wéi wann den OGBL hei géif Stëmmung schlecht maachen am Betrib, mee ganz am Contraire, dass Stëmmung schonn an der, am Personal net ideal war. Dat heescht, d'Leit hu ganz vill Doleancë gehat vis-à-vis vun der Direktioun, si hu ganz vill Problemer gehat, si hu vill Angscht mat der Direktioun ze schwätzen, si hunn Angscht versat ze ginn. Mir hunn d'Situatioun gehat, dass, dass schonn Delegierten am, zwee Delegierten schonn am leschte Joer am Summer versat goufen vun hirem Site, wou se als Educateur geschafft hunn, op en anere Site, wou se dann mussen dann eng Stonn mam Bus pilgeren, amplaz dann kënnen ze Fouss op d'Aarbecht ze goen. An dat am Fong och, wéi soll ech soen, net, wat net rechtens ass, well en Delegierten am Fong net dierf versat ginn. Mee do huet sech dann d'Direktioun och do driwwer gestallt. Mir hunn, wéi gesot, en Tour gemaach vun den Entreprisen, mir hunn vun de, vun de Siten, mir hu mat de Leit geschwat, mir hunn d'Leit informéiert, mir hunn en Trakt verdeelt, fir dass d'Leit wëssen, wéi hinne geschitt. An, wéi gesot, den Echo war zimlech eendeiteg. Wann d'Leit et net gewosst hunn dee Moment schonn, da ware se ganz erféiert. An Leit, déi scho Bescheed wossten, déi ware mol net iwwerrascht, well se d'Methode vun der Direktioun schonn kannt hunn. Sou, a mir si lo hei. Wéi soll ech dat elo soen? Mir haten d'Reaktioun gesinn vun der Directrice an dee Bréif, dee se geschriwwen huet. Do stinn e puer Saachen dran, déi richteg sinn, an zwar datt se huet dräi Leit am ISAPIR gesat plus eent. Mee wat se gesot huet, ass, datt u sech d'Delegatioun sech bereet erkläert huet, oder si der der Delegatioun, déi elo nach do ass, déi puer Delegéierten, déi nach do sinn, hinnen erlaabt am Fong do hir Aarbecht weiderzemaachen. Dat ass net richteg. An zwar ass et esou, datt d'Delegatioun, déi puer Leit, déi nach do sinn, sech net trauen, weiderhin déi Aarbecht ze maachen. Mir hunn do u sech zwou Fräistellungen zegutt, dat sinn zweemol 40 Stonnen zegutt d'Woch, fir déi Aarbecht ze maachen, plus e puer Posten, de Vizepresident, de President, den Délégué à la sécurité. An déi Posten wëll keen iwwerhuelen, well keen sech traut dat ze maachen, well e fäert wat wat kéinte Konsequenze sinn. An dat huet si net an hir Reaktioun geschriwwen, dat huet si net an e Bréif geschriwwen, datt do kee wëll déi Stonnen huelen an d'Aarbecht weiderhin maachen. Dat heescht, d'Delegatioun ass hei komplett blockéiert. D'Leit um Terrain, déi 700 Educateuren déi mer hunn, oder och Personal wat net edukativ ass natierlech, déi Leit hu keng richteg funktionéierend Personalvertriedung de Moment. An dat ass ganz kloer, ganz kloer de But gewiescht vun där ganzer Aktioun. Dann, duerf ech näischt vergiessen, kréie mir hei virgeheit, mir géifen déi Saach hei eskaléieren a mir géifen hei Campagne maache géint de Betrib an dat ass am Fong, wann een dat Kleeë kuckt an de ganzen Déroulement vum Dossier, da kann ee jo just dovun ausgoen, dass d'Eskalatioun vun der Direktioun komm ass an datt mir als OGBL just reagéiert hunn. Mir hu reagéiert op déi éischt Attack, hunn den Dialog gesicht. Mir hu reagéiert op déi zweet Attack, mir hunn den Dialog gesicht. A réischt wou dat net méi fäeg war, méiglech war, si mir op den Terrain gaangen an hu versicht, d'Leit ze informéieren. A wa si mengt, d'Leit informéiere wier d'Leit opstëppelen, dann, jo, dann hu mer vläicht e falscht Verständnis vun Informatioun. Mee mir sinn duerch den Betrib gelaf an hunn do mat de Leit geschwat. Den Trakt, verdeelt den Trakt, ass ëffentlech, Dir kënnt e gesinn. Mir wëssen net, awéifern et dat doten Opstëppelen ass. Dann stelle mir eis wierklech d'Fro, wisou d'Direktioun, also an deem Kontext vun der éischter Mise à pied, wisou d'Direktioun do wierklech net den Telefon geholl huet an enke nogefrot huet, Wou ass déi besote Persoun, wisou ass déi Persoun net schaffe komm, wisou, ech weess net wéi se dat soss mécht, wann d'Leit net op déi Aarbecht kommen, wa se net schaffe kënnen, ob se dann einfach dat 10 Deeg gewäerde loossen an da réischt reagéieren. Mee dat léisst fir eis drop schléissen, datt et wierklech eng bewosst an eng direkt an eng express Attack ass géint déi Persoun an och géint d'Delegatioun. Mir sinn, wéi ech dat gesot hunn, net op Eskalatioun ass. Mir sinn net hei fir ze soen, mir wäerten elo hei Krich féiere géint d'Caritas Jeunes et Familles. Mir sinn net hei well mir moies opgestane sinn a gesot hunn, elo hu mer Loscht hei e Betrib unzegräifen, well mer Loscht hunn, mee et ass eng Reaktioun op Attacken, déi et zu Lëtzebuerg nach ni ginn ass an op Attacke vun enger Direktioun, déi net gewëllt ass, wierklech guer net gewëllt ass mat eis ze dialogéieren. Dir hutt vläicht de Moien héieren, mir sinn, si ass David géint Goliath. Et ass och déi éischt Kéier, datt ech héieren, datt an engem. Gewerkschaftleche Kontext, D'Gewerkschaft de Goliath ass an den David de Patron. Datt den David elo véier mise à pieden ausschwätzt géint Goliath, ech weess net ob dat do déi richteg Geschicht ass déi si do interpretéiert. Mir sinn nach ëmmer der Meenung, datt een deen Dossier hätt kënnen éischter léisen am Dialog mat eis zesummen. Mir hu proposéiert gehat, mir géifen eng Mediatioun E maachen, zesumme mat mat der Direktioun, tëscht der Delegatioun an der Direktioun, eng Mediatioun maachen, e Coaching oder soss aner Outien, déi et ginn, fir fir esou Konflikter ze léisen. Ech soe, wann zwee Leit net kënne matenee schaffen oder méi Leit net kënne matenee schaffen, da ginn et jo Méiglechkeeten, dat ze léisen. An eng eng Méiglechkeet ass natierlech net, se alleguerte virun d'Dier ze setzen. A mir si weiderhi gewëllt, eng Léisung ze fanne fir déi Leit. Mir wëllen einfach, dass d'Delegatioun erëm en place gesat gëtt an dass d'Delegatioun ka rëm seng Aarbecht maachen am Interêt vun de Leit um Terrain. An dat ass vun Ufank un just de But gewiescht vun der Delegatioun. Dat ass vun Ufank un dat gewiescht, wat d'Delegatioun wollt, an dass, dass d'Direktioun et, et als, als, als deloyal ugesäit oder als Vertrauensbroch ugesäit, wann ee seng Aarbecht mécht als Delegierten. Do musse mir eis wierklech d'Fro stellen, ob, ob. d'Direktioun wierklech fäeg ass, weiderhin e Betrib ze féiere vu 700 Leit, wëssend, datt eng Direktioun, eng Delegatioun en integralen Deel ass vun engem Betrib, en integralen Deel vum, also gesetzlech virgesinn, eng Delegatioun ze hunn. An d'Delegatioun huet Rechter, fir sech kënnen anzesetze fir Leit. An wann déi Leit, wann d'Delegatioun hir Rechter uwennt, dann ass eng Reaktioun vun enger Direktioun net méiglech, also ass eng méiglech Reaktioun net, datt mer se ageféiert duerchsetzen, mee da muss eng Direktioun och fäeg sinn, mat esou mat esou enger Delegatioun eens ze ginn. Dat misst normalerweis an enger Job Description vun enger Direktioun awer dra stoen. Wéi gesot, mir fuerderen hei, dass hei d'Direktioun, dat haut erëm zréckzitt, datt eng weider Eskalatioun soll evitéiert ginn, well et leit an der Hand vun der Direktioun. Mir si prett ze schwätzen, mir si prett ze dialogéieren weiderhin, mir si prett eis ze engagéieren, datt de Sozialdialog an deem Betrib weiderhi gutt geet, trotz all deem wat elo geschitt ass, mee de Ball läit ganz kloer bei der Direktioun, wa se da gewëllt ass transparent ze schaffen an alles op den Dësch ze leeën. Mir hunn als Syndikat eis néideg Schrëtter geholl, mir hunn éischtens mol, wéi scho gesot, sensibiliséiert, mir sinn op den Terrain gefuer, Hu mat de Leit geschwat, hunn d'Leit informéiert. Mir wäerten dat och weiderhi maachen. Mir wäerte weiderhin op den Terrain fueren, als Gewerkschaft eis Aarbecht maachen. Mir hunn Entrevuë gefrot bei de Ministeren, déi fir d'Finanzement zoustänneg si vun der Caritas Jeunes et Familles, esou wéi och d'Gemengen, mat deenen d'Caritas Jeunes et Familles Konventioun huet, fir déi Maison-relaisen a Crèchen do am. um Lafenden ze halen. Mir wëllen do ganz kloer der Politik erklären, wat dat fir e Betrib ass. Mir mussen enke drun erënneren, dass d'Caritas Jeunes et Familles ëffentlech subventionéiert ass. Dat si Gelder, déi vun eis kommen, vun eis Steierzueler an engem soziale Secteur, an dass dat net kann eng Aart a Weis sinn, wéi mat esou Gelder ëmgaange gëtt. Dat heescht, Dir musst Iech och virstellen, datt déi Käschte fir u Geriicht an d'Affekoten an alles, all déi Salairen, déi musse bezuelt ginn, fir Leit ze ersetzen, dat kascht eppes an dat ass entweder d'Done fir d'Caritas Jeunes et Familles oder d'Geld vum Staat. An dat ass eiser Meenung no als Syndikat an och als, huelen un, als privat Bierger, meng ech, net dat, wat mir eis virstellen. Jo, ech weess net, ob mir elo eppes vergiess hunn an deem Wéi? Jo, ech mengen dat, mir hunn en Tour gemaach. Ech menge mir hunn all d'Infoen op den Dësch geluecht. Dat war wierklech, méi transparent kënne mer net sinn. Mir hunn iech do d'Datumer vun de Reuniounen ginn. Mir waren Also, wéi gesot, och de Grond vun der éischter Mise à pied, wou d'Directrice sot, si ass net schaffe komm, da froe mir eis, okay, mee éischtens emol, si ass schaffe komm, mir hunn Beweiser dofir, an zweetens hätt se kënnen net no zéng Deeg e Bréif schécken, mee se hätt och kënnen vläicht nom éischten Dag enk Kéier uruffen a froen, Wou bleifs de? An dat ass net gemaach an do musse mir draus schléissen, datt dat bewosst gemaach, drop gewaart gouf, fir do kënnen eng Bomm platzen ze loossen. Dann kënnt nach dobäi, muss ech ennersträichen, wierklech den, an dat huet se net gesot, d'Directrice, dass déi dräi Mise à pieden, déi do drop komm sinn op deem, op déi éischt Mise à pied, geschitt sinn, well d'Leit wollten en demokratescht Grondrecht ausüben, an zwar andeems se viru Gericht aussoen als Témoin. An dat ass fir si en deloyalt Verhale fir de Betrib, géint, vis-à-vis vum Betrib, an dat ass en deloyalt Verhale vis-à-vis vum Patron an dat muss laut der Direktioun bestrooft ginn. An dat, wann ee sech dat mol virun Aen hëlt, dat huet se net gesot an der Press, dat hu mer an alle Téieren, mee dat ass effektiv de Grond. Dat ass wierklech. Jo ech mengen den fiert an engem falsche Film. Lo weider hu mer iech gesot dass mer wäerten eis Aarbecht maachen, sensibiliséieren, Entrevuen ufroen, natierlech och esouwäit wéi méiglech geriichtlech dogéint virgoen esouwäit dat klappt an natierlech jo. Wann d'Direktioun prett ass ze schwätzen, da schwätze mer. Wann d'Direktioun prett ass, all Mënsch erëm zréckzehuelen, da si mir och prett der Direktioun entgéintzekommen. Wéi gesot, mir hätte schonn zweemol offréiert, dass mer géife mat hinnen a Mediatioun goen, dass mer zweemol géife mat hinne Coaching maachen a begleeden an ech weess net, wat et nach fir Outile ginn. Dat misste se jo bei Beroderfirme geléiert hunn an ech denken, dass. Dass, wa se dat gewëllt sinn, da si mir och gewëllt, mee soss musse mer weiderhi Campagne maachen, wéi se dat gesot huet, soss musse mer weiderhin op den Terrain goen, d'Leit sensibiliséieren an hinnen erklären, wat grad an deem Betrib geschitt ass. Dann soen ech Iech villmools Merci, dass Der hei waart an dann, jo, wann Der nach Froen hutt, duerno si mer natierlech hei, fir mat Iech weider ze schwätzen. Villmools Merci.